Mela Jael tistaqsi, mill-esperjenza tiegħek u fl-opinjoni tiegħek, kif taħseb li jikkumparaw l-artisti jew il-creatives Maltin ma' dawk ta' barra?
Mela, domanda tajba u koll. Leġġeri għana biss. Strina. Mela jina nista nitkellem fuq teatru biss, għax il-skill set tiegħi l-emmek qiegħed. Teatru Malta għanna għanna għaw għaw għaw min jagħmel teatru tajjeb ħafna. Imma M'hemmx lexieren. Sewwa. Kemm inna il-Brexit kien akxi ta' benefit tal Malta għax ma konet nisilfu ħafna nistajbin l-Ingilterra. Sew, issa ma jistawx nisportaw għom iktar emmek. Issa, issa, oh, issa oh.
diffiċli aktar biex imur l-Ingilterra, allura daw nista talent, daw nista talent. Malta u koll għanna l-Arts Council jagħti fondi u jiena parti mir-raġuni kbira għal fejn għandi bbażat Malta hija mħabba l-Arts Council għax għandek għandek opportunitajiet tajbin li jagħti ċertu fondi, u bad il-fondi jiġu bil-kondizjonijiet għax inti fondi, bil-fondi tuża l-flus tan-nies, tat-taxpayers, ġifieri n-nies, il-priorità hija li n-nies jibbenefikaw minn dal-proġett li inti tagħmel bil-fondi tagħhom. Sewwa ġifieri, allura inti pereżempju jiena ma tantx kien kolli interess nikteb lejl bil-Malti li ħadd tittella l-aktar żewġ weekends tlieta u daqshekk. Mm. Sewwa play biex tkun biex tevolvi tittellaħħa 30 darba u darb tiegħu. U tbiddel u tilab tilab tilab magħha sewwa barra hekk għandek eluf ta' nies biex jarawha play sewwa. Malta m'għandekx dak in-nies ta' dan nies. U bl-Arts Council għandek dak il- l-inizjativa biex biex Issa hemm M'għandniex dik il-kompetizzjoni Malta fit-teatru. Jiena meta nagħma ta' barra, skont li ma' pajjiżi. Mhm. Biex tikkompeti l-Ingilterra, per eżempju, dik dak l-aktar suq li naf jiena, il-livell huwa pjuttost toli, mhux biex bħala arrextar li jibda mill-kitba. Mhm. Sewwa hemm eh, li mort xi ħaġa u litteralment bidlitlek il-world view tiegħek jew jew mhm. jew għal sfidata. Mhm. Sewwa għaw tnejn tlieta kittiba ta' place għax imbagħad hemm min jagħmel kittiba tajbin ta' kodba li mm. mhux neċessarjament jittranslajtjaw mm-hmm. sewwa, hemm min jikteb kodba primarjament u mbagħad min jikteb play. Mm. Eh, nibqa' fuq il-plays, ġifieri ah. qed tgħid li hemm żewġ playwrights tlieta li inti tikkonsidra anke barra, barra minn Malta, jekk għandek għandek ehm, milju, lek għandek ħa, jekk għandek eh, prorata ta' 20,000 kittib, ħajkollok 200 minnhom ħajkunu tajbin. Malta mm. m'għandniex 20,000 kittib, għandna 20 sewwa, ġifieri għandek għandek jiena inħobb intella xogħol tiegħi barra minn din dejjem iċċallenġja ruħi. Jiena niddejja li tkun li inti tajjeb għal Malta. Mhm. Jiena nixtieq immur immur immur l-Ingilterra naħdem ix-xogħol tiegħi, jiena blajna ħafna xogħol mill-Ingliżi, intella ħafna teatru milli ntellgħu nimportaw ħafna, xtaqt reverse.
Tesporta wkoll. Berra, jien nħobb dejjem niċċallenġja xtaqt dik il-validation jiena li aha, minn pajjiżar, minn Malta, minn pajjiż li kien kolonja, imma
kapaċi. U arti tajba wkoll. Kapaċi anke nispirawkom lura, ħażbeġ, dan tip. Naħseb U anke kif kif naraw it-teatru għadha mhijiex daqshekk anke anke f'mod governattiv it-teatru għadu daqsxejn consolation prize sewwa minn min irid isib xogħol mal-gvern ħa nitfgħuh jaħdem hawn minn minn Sewwa, ġifieri dik ma dik irridu nbidlu għax int- inti inti Malta biex it-teatru nibnu udjenza irrid Sewwa. ukoll nagħtu poll. Jekk inti qatt ma mort teatru, qiegħed dejt ma' waħda tħobb it-teatru, ħadditek teatru. Idealment inti toħroġ minn hemm moħħok mifquħ. Mibluħ, ma. Tgħid ħa nerġa' mmur. Sewwa, jekk ħadditek tara teatru l-esperjenza kienet me, sewwa, u diffiċli tikteb lejl li inti tikkompeti mal-YouTube, ma' Netflix, ma' dawk l-affarijiet Mxed. kollha, sewwa. U tgħid all right, right. U tista' timmaġina xi ħadd tintaq ma' xatt tgħid li jien rajt plejt 30 snin ilu ma ma ma impressjonix. Ġif għandna dik minn jagħmel teatru għandi dik ir-responsabilità li li dak li jkun għalhekk ġin ninħaraq jien meta mur teatru nara plej substandard ngħid pass biex illallu. U l-Malta m'għandniex daqshekk in-nies mhumiex daqshekk discerning li jgħidu all right dik kienet ħażina u jak mort it-teatru mort il-Manuel mort hemmhekk ġifieri Tajjeb dak hu. Em, li li tgħin kieku Malta għandna bżonn naħseb em, kif kellna Pawlu Xwiereb em, f'xaħ bħalu reviewer, Mm. reviewer li ma, ma jiddejaqx sewwa em, li ra xi ħaġa u tefagħha. Famużament kritiku ħafna. u kien, Għanna eh, plays tajbin Malta, imma barra minn Malta mbagħad hemm plays em, eċċellenti sewwa. U u inti meta tara meta tkun Edinburgh pereżempju għandek 2000 play Ftit minnhom ikunu tajbin, ġifieri għandek bżonn il-kwantità wkoll biex joħorġ. Ġifieri Ġulja tiktib li reċentament kien hemm xi mm. reviewer anonimu li għala ħafna problemi fit-teatru. Fil-kodba naħseb ta' Ma tal-kodba dak kien.
Tal-kodba kien.
Tal-kodba kien. Niftakar il-Facebook feed tiegħi kienet Eh, u nisħadu għavera. Dik ħasra kienet idea tajba, imma l-ħagġa li li da din il-reviewer kienet taħdem għal kunsil lokali tal-ktib. Eġ, u bat sirna nafu minn kienet il-reviewer. Dik kienet problema, għax għax reviews taħħa kella u kienu minn meta rajtom jien da reviews kodba kienu xplejs, ma kienu ġew minn xaħat li midħla u xatt li jifhem, xatt li għandu l-opinjoni tiegħu mhux bħall-opinjoni ta' ta' xatt Ta' kwalunkwe persuna li hija. Ġifieri kieku dil-persuna xi darba tieqa fix-xogħol tagħna, ma tagħha jew ma nafx jekk jekk ma waqfux, ma nafx kif se ċatt. U tibda tagħmel reċensjonijiet. Tista' tibqa' għandha tagħmilhom ħafna dawn. iktar utila- utilità. Tagħmilhom tieħu l-funding biex tagħmel aktar minn dawn reviews għax kienu hemm hemm aħna għandna dik l- għandna naqa' dik il- dik il-kultura ta' prosit tal-programm.

Ek jitmilu bik taqra ta' ġifiri ħazina. Ma fl-istess ħin twaqqaf twaqqaf ċertu ċertu tittinja daqsxejn toħloq il-competition. Le Malta naħseb hemm hemm place hemm rajt teatru sabiħ ħafna, insemmi pereżempju Simon Spiteri, inħobb ħafna xogħlijiet tagħha. U anke tinduna mill-kitba tagħha li di pjanata għax ending ta' play jkun ending tajjeb ikun unpredictable imma fl-istess ħin inevitable. Mhm. So jkollok dan dan dan it-tip ta' Bat hemm oħrajn kittib oħrajn li hemm qegħdin jimpruvjaw. Ġifieri kollox naraw, aħna teatru jew jiena jew Anġel nipprova kemm jista' jkun naraw kollox x'qed jiġri anke anke minnu Tilajn, u għanna livell għet jimprova. Għet jimmatura. Anka aktar kmin il-sena kienem Simon involuta fija u kol kienem Larond tellaw mm. play, u dik kienet play zaħra minn fondi nħu pieċir ħafna nara xawżit tellaw minn fondi tal-gvern ġivdaw teatru indipendenti. Għax inti meta tuħu fondi l-gvern tajab ħafna. Imma fl-istessin għandek daqxejn marbut. Strinġenzi.
Għandek daqsxejn marbut, ta' ġifieri tajjeb li l-gvern qed jgħin, imma idealment il-fondi joħodhom min għandu bżonnhom, min min hu kapaċi jtella' jaħdem mingħajr fondi, mm-hmm. jaħdem mingħajr fondi. Dik kienet la rond, kien il-plej sabi għamlu adattament ta' ta' plej teżisti, adattament bil-Malti, kienet ġo Splendid li huwa venue żgħir il-belt fi strada stretta Kemm play ħelwa, da tip ta' plays hemm aħna għandna kalendarju wkoll aħna ntellgħu kalendarju tal-plays kollha li tisiru għal dak il-weekend għalija biex nażel u mbagħad hemm u hopefully eh, l-great Dictator. Min aħna aħna li ntellgħu il-kalendarju. Aħna l-kumpanija more or less theater. Għandna għandna fuq il-website more or less theater.com għandna l-Malta Theater Calendar u hemm kollok il-plays kollha li qed isiru dal-weekend u l-weekend. Ġifieri inti u tista' tikklikja fuq biex iġib biljetti. Plays kollha, plays kollha li interessawna. Sewwa. Aha, fejn għandek theater calendar hemmhekk. Ikollok il forsi kollok. Tella, tella, tella. Skwira isfel.
Aha, kollok u jekk tikklikja fuq isem ta' play toħdok fil-booking site biex biex tara biex kemm jista' jkun. U aktar kemm għandna plays differenti. In-nies kollhom għażla. U hekk. U tinħoloq feedback loop u għax eh, ovvjament iktar ma tiġġenera interess fi plays differenti, speċa it-tir u ovvjament li tkabbar l-udjenza. Għax naħseb aħna bħala proportion dan nies li eh, immorru jaraw l-udjenza bħala pajis naħseb għadna pjuttost speċa ma. Għala ah, percentaċ m'hemm xi differenza kbira ta' imma anke biex tagħmel teatru tajjeb, tikollok il-libertà li tagħmel teatru ħażin. biex biex tbildja bħal speċi, mm-hmm. kollok dik dik mm-hmm. l-udjenza li għaddi ġiġa t-sapportjak, għaxanga barra, eh, konna l-Brighton Fringe kemilu, rajt ta' għamil l-ar play zaqt ħajf ħajti jemmek bħal speċi, eh, mm-hmm. rajt music kien kien tella senilu li ġew tellawh. Kien vera bħal speċi u mhux jimbis l-udjenza madwar jina ħiret xi ħadd tal-bib għalla that was the worst thing I've ever seen in my life. Kien vera ħasi. Tip tip tipo Tipo kien esperiment psikoloġik fuq l-udjenza biex jaraw kemm jifilħu jittolleraw. Kima, qed nimmaġina kamera zek, parti biex id-dokumentarju, nisa tajtin release form jina uħireġ, għax tant kien ħazin. Ġifiri, tara fajtek barra Malta. U Malta għandha dik il-pressure li inta tellaħħa darba l-play one weekend ġifiri jista' jkun has to be at the top of the game. Imma naħseb bħala pajjiż nifilħu hemm eh, anke nispolu per eżempju l-Edinburgh Fringe għand meta tmur tara play li tkun minn New Zealand dil play, meta tmur tara ħajtuk programm tal-plays kollha minn New Zealand li tisiru fl-Edinburgh Fringe. Anke jekk m'għandhomx jaqsmu Il-gvern, il-gvern tagħhom jagħmel da. Mhm. Għandhom forsi fan zero, inti għandek mela għra di, mela għara di di u di, bħal speċi. Mhm. Ġifiri Malta nifilħu talentaw. Pero kull kollok eh, tinata miljon mhm. u biex tinvestieħ fid-dinja teatrali ta' Malta. Fejt tinvestieħ?
Jina mdorri naħdem 20.000, 30.000. Jiet għalek fuq il-settur. Ah, mux tajtek miljon biex ittella ah. l-ikbar opra ta' ħajtek. Li għet għalek għandek miljon. Mm. U ħatara inti kif fejħat investiħ biex il-teatru Malti skont eh. il-metrika kif tara inti, eh, eh. jimxi l-qoddim. Ekku, naħseb, naħseb, binja kieku miljon għasibda, ma naħseb kieku teatru ċentrali jekk hemm bħalissa tisemmu li qed jagħmlu xi ħaġa il-Marsa, qed ħawdu. Dik darba kull elezzjoni titfaċċa xi mappa bir-render. Naħseb post. Ma tisparixxi u ma terġa' tfeċċ l-belt u mbagħad titla' l-ħamrun. Naħseb naħseb post fejn kulħadd jista' jitgħallem flimkien tkun tkun interessanti. U naħseb kieku tgħin Malta wkoll kieku naħseb anzi ehm, iva iva kieku il-miljun kieku investihom jiena biex nagħmel Fringe Festival hmm. Malta hmm. ehm, jew Valletta jew hekk u tgħid għandi daw il-ġimatej ehm, frar jew whenever għandi ġimatej fejn inħeġġu ħafna nies Maltin u ġib nies minn barra. Tagħmel festival Fringe ġifinti kull sena għandek dik l-option li tikteb li toħloq play ġdida u ħadd kompeti minn nisbarranin u jekk tmur tajjeb għandek dik l-option li tmur ġifir dik dik toħloq dik il dik nasib kien investihom miljun. Festival. Festival Malta, Fringe Festival li jem li jiġu n-nis minn barra, hmm. itellaw il-plays. Palissa diġa għanna Zuguzajk li huwa festival ta' plays ta' tfal, li huwa hmm. tajjeb ħafna plays ta' tfal. Li huwa ilu għaddej xi 11 sena, jew jew aktar. Ma kieku festivals ta' plays ġodda biex anke inti tara u mhux mill-Ingilterra biss, kollok plays minn għandek minn kull imkien. Kieku għabek ninvestih naħseb biex eh, u tkun ċaġa ta' annwali biex titħalla, tikkolabora ma' nies oħrajn. Dik ukoll naħfra nies. Anke l-udjenzi Maltin biex jaraw xogħol, inti tajt li nimpurtaw xogħol minn barra wkoll jiġifieri. Aħna aħna għandna teatru li noħolqu Malti, dak kien ngħidu teatru Malti. Mbagħad għandek pereżempju meta jtellgħu mamma Mija jew Oliver l-MCC. Sawa, mm. dak huwa play ma mhux xejn Malti, mm. play minn kien ieħor qed jitellgħu għal Maltin. Sabiħu kol, sawa, dawk ma tantx niġri biex narhom jiena, tkun ċaġa li tal-familja ġinu għal-familja, imma nipreferi pantomima li miktuba Maltija għandha satra Maltija għandek tikja xi ħaġa li ma tarax post ieħor. Teatru Maltija xi ħaġa żgħira jew jew jew xej li jew jew kbira ma l li miktuba Malta. Sawa, pageant ta' il-pageant ta' Żabuċ aktar teatru Malti milli Oliver Lemsisi, ovvjament. Ġvina, dik li u teatru għandu bżon, teatru huwa inti pajis bit-teatru, jena teatru, ma bil-kultura qed iħalli footprint kulturali ta' dak iż-żmien. So, wa isa time capsule, ġifir inti 50 sena wara, 100 sena wara, inta tal bieċi ta' jgħar, rejt ija, n-nisek kienu, 100 sena ilu, mm. so, dija time capsule. Ġifiri, U aħna għandna vuċi wkoll bħala pajjiż Malta qegħdin f'nofs il-Mediterran, nistgħu naqdu festival, fringe festival, nistgħu nġibu nies minn Franza, mill-Italja, minn mhm. mit-Turkija, mill-Libja, so nistgħu naqdu din il-Mediterranean miċ-Ċipru, minn dawn pajjiżi kollha, mill-Andorra, mill-Basque region, nies li għandhom identità wkoll li talhom minn naħseb ħaġek tejn kieku. Mhm. U hemm min Malti, pereżempju, kien hemm Sente ilu kien hemm teatru tal-miskin tal-Uxajdon, kienet meraviglia. Kella kella funding għall-ostra, ġifieri kellek mhux sostenibbli tellaħħa minn dak il-tita funding li kellek. Imma l-funding X'kienet di?
It-teatru tal-miskin kienet musical LGBT tema kienet fuq kella temi ta' omosessualità u closeting u hekk, imma kienet Luke Saidon huwa ġenju, huwa Malti li dawm ħarbinna mar imma sejjer tajjeb. Hemm ħafna nifirħulu ħafna Luke Saidon. Hemm komunità kontinġent Malti sewwa eh Londra bħal speċi. Teatru kienet sabiħ ħafna, biex faqas nista' u kien bil-Malti, ġvada bażat barra kitibha bil-Malti. ikollok dawn il u issa bħalissa dal-weekend għadha kemm lestiet Bettina Paris kellha weekend l-għadda meta nirrekordjaw kellha Sisyphean Quick Fix kell kitbet l-ewwel play tagħha li saħdet Sisyphean Quick Fix. Sisyphean Quick Fix.
Sisyphean as in Sisyphus minn Sisyphus dak li tella l-ġibla ta' qalu. Eh, eh. Kitbet play fuq missiera li kien alkoholik. Ġifieri da dejjem jieħu ambit biex jieħu l-sissifin quick fix, jieħu quick fix li fl-aħħar mill-aħħar ma tagħmel xejn. Kitbet play kien l-ewwel waħda tagħha u tellagħha Malta qabel ma toħodha l-Edinburgh Fringe. Li huwa naqa' bold li tella' l-ewwel play tiegħek l-Edinburgh Fringe ma l-ewwel għax hemm imma min ikun żgħir pa speċi nissuġġeriha. Nixtieq nara aktar teatru Malti. Bettina jela ħafna fil-ċirkwit ta' teatru. Żgur, żgur, u play tajba. Mort rajt dress rehearsal tagħha. Iva, imma again, meta tmur l-Edinburgh Fringe għandek kompetazzjoni enormi. U inti jekk ittella play li qatt ma tella qabel, inti fuq il-posters jekk m'għandekx 4-star review m'għandha, 5-star review m'għand l-ieħor. għandek naqas vantaġġ sewwa. Mhm. Huwa limitat kemm ħadd tiġbed udjenza tnemmarda. Jekk m'għandek xi isem fiha li huwa recognizable xi attur famuż, il-kittib mhm. famuż, hemm mhm. tbagħat. Ehm, jiena perissa hemm il-forma kemm nista' jkun naħdem self-funded, ehm, naħdem il-flus tiegħi ehm, bil bdejna festivals barra minn mill Edinburgh biex nibnu l-pedigree tal-plate b'din award minn hemm, review minn hemm, ħalli sakemm jekk jekk naslu Edinburgh ikollok il-posters tkun mimlija mm, dekorazzjonijiet biex dak li. Bħalma jagħmlu bil-films, bil-films jagħmluha b'daw ir-reeds. Ekku, ekku.
Ġifiri, meta kollok award, kollok il-laurels, un bad, tanik pal speċi. Ma ma jtejn. Għafna minnum ma jkunu jfissru fucking xej fil-verita. Ġili, ġili. Ma ma minn nefal wom, minn jifem, jgħid oraj, di di. Importanti. Importanti din l Dinja The Guardian, dinja, dinja British Theatre Guide, dinja il-blog ta' xaħat, oraj, ma ma ma. Imma imma daw daw jgħinu tistanke best case scenario tevita l-Edinburgh Fringe li producer jiġi fuqek jew agent. joħtaflek ix-xogħol mingħajr ma nneċesarja li kollok li nimra fejn. Ġimgħa sabiħ ta' imma jiena s-sajf Malta nħobbu wis li tagħmel qawwissu kollu fix-xita.
Mela, tlaqna?